Tutan video kan van tuah lai dingmi hi hruang ah lar ngaimi kan pukhuang cu khuang ṭhan i zeisi zongah a khuannak kha Lai holh in ai za lo le tutan hi Mizo holh in khuang le Mizo holh hi ai za ṭhan lai lo le zei holh in dah khuan la timi hi kan thei rih lo. A thiammi holh hi Lai holh si, Cun Mizo holh sila cun Kawl holh cu a thiam lai, cun Mirang holh zong a thiam lai. Le cucaah cun a thiammi holh paoh hin khuan ai tim rua. Le tutan ahhin CNF-CNA, sac ralhrang hi an khuannak an ṭang ṭi. Ti lawng si loin security tiang an lakpiak hna ti hi tutan ah Mizo holh an chim ṭhan i zeisi paoh ah a chim lo ti hna nan ka ti sulla a chimnak te kha tlawmpal te ka vun piah la le makha hnu ah khan a chimmi kong te pawl zong zei ruangah timi pawl zong ka van chim ṭhan la siseh ka zapei biangnak he ka pukhuang cu hika hin CNFCNA ralhrang he an ṭanṭinak le security an ṭuanṭinak kong chimphuang dingin van khuang ṭhan ding kan pukhuang kha sawm ṭhan hna si tiah mipi rak ngaitu hna nan hna rak tung u ti kha ka han van chim zong ka duh chih

Ram khuaveng puite nih hriang u. He kan unau CNF hote hian mikhi ke amit a chia dan le a kut a van tua dan te ke van zoh hna u si law zeidah si ti si cun mi hi chim ding ah hin ca tha tein ai tial ai tial e atu khi ca zoh bu in a chim zoh lo zong chim lo a thinlung i a chuak mi sawsawh si ah khi tlak hrut i lungthawh i chimmi khi si lo. Timhlamhnak te ṭha te rak ngeih i caan ai ṭial i cazoh bu in zoh bu in ai fir ka ti la cu zoh bu in a chimmi si mu. A mit khi le a mit a tuahnak le camera khi ka dang lei a hoihmi khi va zo law kum sawm chung duat tak lo khuai ngam tu kum sawm chung lainat ka lo vut thau tu an pu hlui Burma space rkhar te nen an van kop le ta ni thudik ani kha thudik ani ti cha ai bahat rong khan kan mah le camera kha tha ten a zok kho zei ruang kan ti si cun zem rual lo phat rual lo ani kha voi ni nak zep rual lo phat rual lo hi ka ton to nok chom mi ka li mi hi selo ti mi kha thut betak se ti mi kha a chim mi se le Makhak kong cu a chimmi kha sau um chih hlah seh. Pakhat tiang cu nan ngeih viarmi khi si ko. Sinabik te hi Kampukhuang nih hin a van khuang khuang ṭhan i Kampukhuang kha a van khuang ṭhan i mi hi lih fangfak bak kha timh ciammam tein lih chim in a timi si. Timh ciammam tein lih fangfak chim ai tim mi si. Le tutan ah an a kom na ti, an ṭangṭi na ti, security an ṭuanṭi na ti a si. Nangmah nih na zumhmi na hei purhdahnak na si. Naa belte evident timi tehte hngalhpinak zeidah na pehtlaihnak timi hi fiangfai tein a chim mi chung ah hin a lang lo.

a chuahpi lo nan puh sawsawh in puh nan a chimmi te mi lunglaknak ding le a zumh ding khi si nan ṭha te van tuak ahcun khi mi lung va lak sawsawh le mi chungah khi thluak va ṭawl ṭanok sawsawh dak a chimmi khi si le nangmah zong hi kan ka pukhuang zong va thei lo bia chim tikah khan Zeidah tehte na ngeihmi khi evident hngalhpinak na ngeih taktakmi zeidah a si? Mah kha khan na chuahpi hau. Tuchan ah mino khi a hlan lio i eight a eight lio hrawnghrang i na na rak a thawk i minung na kan hlen bantuk kha hlen ngah ti lo. zeidah na security ralhrang kawlram lei in kawl kawl kawl rawn lei in laitlang lei an rak kainak ding ah zeidah security CNFC nih an lak piaknak hna tehte na ngeihmi songchuah banchuah ti kha ka han van hel zong ka du a penhihnak ah zeidah seriti an tang hmunkhat an tang rual na timi ah Zeidah an kan rualnak te kha van chuahpi law ṭhate on ngai in ti kha ka hin keimah zong nih va na chailen ka duh. Le kei nih cun tutan ah an ṭanṭi lonak kha van langhter zong ka duh. Cucu zeidah Nikum December thla lioah Uibu lah leiin a rak kaimi ralhrang kha hriamnam ka an lakmi vialte zohhmanh CNDF le CNA a tu in mu Chinland Council MOD min thumi vialte le nanmah CNDF he ralhrang an khamṭi i an lakmi kha zohhmanh mi hi an lakmi si cu. Khah a si ahcun ralhrang i an ṭanṭi na ti na ti fawn. Security an lakpiak hna na ti fawn. Falam fu in Weibulah lei in Taingen lei rak kaimi kha mizei nih thlakhamtu an si? PDF zohlen ni mang kham maw, Mindat ni thlang kham maw, namah CNDP lawng nih dah nan kham? Zei nih thlang kham? Makhakha khikan ka pukhuang ka van an chai len. Hriamnam an lakmi vialte ka van apiah lai ka hen. Pistol zong si. Mah lio ah hin ah ralbawi an ralbawi zong a thi cu mu thah sakha. Cun ka hen zoh hi van zoh rih ka hen an lakmi hi nan hmu ko lo maw? Mi bang hna cu Laimi zong kan hmu mila zei zei si zong kan thei lo. Zoh hmanh rih. Mi an lakmi si rih. Makhalawng sari la hi an lakmi hriamnam tor cu. Ralhrang kha minung zeizat riamruam thla ka pu khuang. Zoram ka ven. Ka pu khuang. An thah cang hna. Kanmah sian i zong minung zat thlen thi, si an diap zong mi zat thlen thi. Tuk hmanh. Tisi ah an ṭangṭi, kei nih na ti, kei nih an ṭangṭi lo, an ṭanṭi lo nak kha ka han kan piah khawh. Tisi ah cun nangmah nih an ṭanṭi nak na van kan piah kho ve la maw? Lih hi, lih hi, khi zei kan ti la? A thaw pet le a chim nuam pat ti hen sawp tuk in hlawp to tuk in mi zapi sinah chim an si lo nan tar cang nan upa cang mi benh ca hmanh mi benh lo a ral kholo mi nih dirman nan si cang ma cu ah cun mi benh bu he na vei ah li chim ti mi ca tha ti a tial tial i mi benh benh bu he na i li chim hi cu khi a tha lo cun Huat ahcun huatnak kha ṭha tein chim ko, ka rem hna lo. Cu cu cu cu ruang an kalpi ning ka rem lo. Ti ahcun kamkhat lei zong nun a remh khawh a si. Asinain a sap bak lomi tutan zongah CCR nan timi lei ah an chim na upa tampi nih an chim ko. Kan ṭang tiin ti, kan do tiin ti. Si ahcun atu ralhrang rak kaimi khamṭi lio ah security in ṭuan piak hna si ahcun Falam kha phan ding ah thlan rau cang thla tam tuk an rau cang su a lut cang ding si security ah namah CDN CNDF lawng nih zeitik hmanh nan kam phone la la nan kham khawh lo ding a si ruang cu toko CNE cu nan som le CNE he kham ti ding nan kal cu mu cu lungrualnak atu kan ban tuah lio ah lungrualnak pakhat le pakhat miphun kan hual pek le tlang kan hual a ti i hmunkhat i ah CNFCNA nih raldohnak a kan tuahpi a kan tuahpi lio ah nang nih sawp ko in nuam tuk in nel ngai in ngeih nuam ngai pungsan in cazoh bu in li fangfak online ah na van chim cu veng na mual nei pho ta tak si na mual nei pho ta tak si Cu hnu i a rak an uar ngaimi pawl zong nih khan na biachimmi hi zeitik hmanh ah tuu na chimpi na zeitik hmanh nan zum ti lo. Zeicah ticun na li kha lang tuk cu. A luan cemi kum thong nil kum kul le kum nga lio zun thla man si zulai thla nil hei khat lio ah kanmah Lai holh bak an daw. an ṭanṭinak kong nak ṭhum CNA cu SAC ralhrang he an ṭangṭi tiah na rak chim cu. Atu kum khat ding kal nai za hoi lo, nai za ṭhan lo le Mizo holh na thiammi na chim ṭhan. Hmailei ah Mirang holh na thiammi maw na chim ṭhan rih lai, Kawl holh maw na chim ṭhan rih lai. Na holh thiammi paoh maw Lihchim hi nai thawk rih la. Mipi hna, a ngaitu hna, van rut hna nu. Kan up, kan upa zong, kan pu, khuang le sum zong, hlan lio ram le miphun caah batak tein thazaang rak pemi le thazaang rak chuhmi a si. Sihmanhsehlaw nan duhning in a kal lo ruangah CNFCNA cu nan chuahtak i a chuakmi vialte nih atu tan ah CNA cu dohnak dingah huatnak in nan chuahpi. Dohnak dingah phunphun in nan tuah. Huatnak in kan kalpi mi, huatnak in mi zapi kan sawmmi hna hi zeitikhmanh a nguh bal lo. A nguhmi cu zeidah a si ti ahcun dawtnak te tu in mi kan bawmh le mi tangah kan i dor le dawtnak tu in kan kalpi mi tu nih hin mi cungah Thlaici a kheu i mi thinlung zong thlaici a kheu. Huatnak in mibu kan dirhmi le huatnak in zeizong vialte kan hruaimi le kan kalpimi hi zangsang u law chikkhat te cu a nguh men lai. Sihmanhsehlaw biadik biahmaan timi hi zeitik hmanh ah nihnuh a theih, a fiang lo pei. Le tutan ah zeidah a si ti si ahcun Hlanlio chan i nan rak duhmi a tlin lomi, nan rak i timhmi a tlin lo ruangah tutan ah lih na van chim ṭhan i lih fangfak bak na van ṭawn ṭhan i na chim ṭhanmi hi cu bei ah a ṭhing cang a ṭha. Nan kumkhua zong a upa cang. Nan naule te nih zei bantuk dah nan chim i luanciami caan ah zei bantuk bia dah nan chim i timi hi thil a hmaanmi, a dikmi kan theih. Cucacun nangmah zong nih tutan nan na chimmi hi a hmaan ko, a dik ko. Na ti biatak tein na dir ngam ko si ahcun an ṭanṭinak security an ṭuannak evidence na ngeihmi van chuahpi. Cun An ṭanṭinak na hngalh bakmi security na pu cu mu an ṭanṭinak bia na ruahnak na hngalh bakmi kha tutan dohthlennak van chuahpi law cucun ka hin aa online zong van langhter law ho cio paoh nih kan zoh ti la ti kha van chim ka duh. Mipi hna rak ngaitu hna tutan i kan pukhuang nih chimmi cu amah lam ah ai thlaknak a si. Thlankhur kan pil tiang lihchim le lihrawkhrawl ṭawn kan i timh si a si. Bia lo ngaingai si. Cu chinchap ahcun lih fangfak kan chim pinah duk ka chimmi hi biadik si. Ṭawn tunok mee tel lo ti kha kan chim ngam rih caah cucaah poi ngai vali cung i a poi ngaimi cu kha bantuk tete si cu Baibal caput te hna in hiti bantuk ningcang loin Pathian bia ti hna Khrihfa simi nih ningcang loin Pathian bia ti hna khi kan van hmenmi hna khi kan ti chim fa par san tha lo mi si le hmailei cun mi hi bantuk na chim hi cu ngol cang lo tha kan puno no than kam zong nih cakuat ah a chimmi kha hika han ka langhter sual la tha lo cucah cun milai upapi ve ah lihchim hi cu ngol cang lo ti kha ka hin keimah nakin A rak zohtu hna zong van peh rih ka dum cu zeidah a si ti siah cun nangmah cu zeidah nai rel? Nangmah hna cu pukkhawng sinah cun zeihmanh a si lo ti khan nan ka ti mil ai. Si, ka si lo, nabal tein ziah lih le lih lo hmanh a thleidan khawh lo. Keimah nak a fim deuh ahcun mu. Makha biahal nak um cu. Le chun ṭha, ṭha lo. Kan i tong ṭhan te hlah. Ka vial siseh.